to our youtube channel and today we are deep down in the woods and tiri kunonzi kudzimba dzembabwe a village center and nhasi tichange tina vamushipe vachange vachiti uh, ratidzawo nzvimbo yedu kuti zvakamira sei tsika nemagariro chivanhu chedu zvakamira sei vamushipe makadii ndosimba wakadiwo mwanangu ah, ndinofara zvangu Ah, so tauya mumusha menyu kudai ah, tisati tapinda musha wenyu unombomiririra chii ah, muchivanhu chedu asi tisati tapinda pakutaurirana mhm. taifanirwa kunge tasvika apo toombera vhurino ramasvika rokwamambo mugadi tikazvitanga pano kuzoomberera pamusoro hatisina hatisina kushumira kuti muno mauya varufugo kuda nemhuri yavo saka tinogona kutanga kuindapo e, iyo entertainment kukugamuchirai vozotaura kuti eh, vavuya vana vedzimba dzamavhu ndosaka mananzwa ivhu kuti mauya pano tovhunzana mufaro takanangana nokuvhunza mambo mugabe tapedza izvozvo tochitanga kupinda pandima yedu tsika namagariro so,

Takavata tobvunza muzinda totamba kwakadini kwabviwa kwabviwa igonye haiwa tinotenda ndiro dzibwa ranetsa dzibwa mupengo yekani
hezvo kwamambo mugabe Gonyori mataki mushenjere weduma mushawa pakaminama pakaminama tinoruramisa tinobereka vana tiri mvura tisina machira gonyohori mataki tinotenda varumasvingo tinotenda mambo muda vanhu mambo matubedi vakasarudzwa nenzinza rokwamugabe kutitungamirira ndosaka makato makaenda kuchikoro kunotora dhigiri renyu reheritage and culture and museum kureva kuti makati handidi kutongera vana mudondo kungofokocheka Tinomutendai mambo makaberekwa chipo choutongi makachivumbatira dai zvaramba zvakadaro midzimu yokwamugabe yakakusarudzai gonyo uri matatu pasi ngarive dovetoro tinotenda tauya navarufugo kuda nemhuri yavo vehebo fm pachikaranga icho chachavakasarudzigwa nemidzimu yezimbabwe kuti vagodzidzisa vana vagodzokera pachikwekwenhero tichibatana neni vamushipe dengu mugabe namambo wedu matubede tinotenda mataka
ah, so uh, kuti muzotanga kuvaka musha unoyu zvii zvaazvaitika kuti maybe pamamaudzwa neizwi here kana kuti zvakafamba sei kuti ndivake musha unoyu ndiri munhu eh, wakatogwa nesvikiro dzvimbo yandakatoregwa ndakatoregwa paburuma paita bira guru raraitwa navashe vamurinye muno mamugabe vachiitira mapavo ari munzvimbo yomamugabe e, pakauya masvikiro svikiro ratatishanda naro rakazoshaika rarichinzi vazarira vakabudiwa ipapo mazuva avanga vachigara kushurugwi kwaShuku vabudiwa vakati muno mamugabe ndatora mwana wokwamushipe mushipe munun'una wachipfunhu kuti ndinogara naye kudzvimbo ichabuda nzvimbo yangu yebeza yandaigara Ah, maoko akawo chigwa mhete gwadzikarira hwamada dzikarira tikapfuura mutambo saka ndiri ikoko vakanzi zondituma kuti chibva pano uinde kubhikita unoona kwafupa jena risina muganhu mucheka muchena mutema wakapambire nyika unoona tsika namagariro zvokukwata kabva nako saka tsika nemagariro ndakanodziona ikoko vakanditevera ikoko kuna vashe vamazungunye kuchina vapedzisai vakati inda dhuze nokwasave ndibva ndanoita sou ndawana ploti ikoko ndikati zvangu zvandinakira ndotogara kuno asi vakati usawana kuonoti ndatowana musha uri kuronda kuvona tsika namagariro dzokwamakabva nako apo panova ndipo pana vana vokwasave vakomana vaviri pavakabva kwasave mhiri kwasave vakauya papano ukama no chakabva zvenoko vakauya vakaba gona rokunaisa mvura vaba gona rokunaisa mvura vakatiza naro rikazononetsa ikoko ndo pakazonzi roda ubhadhagwa pakanzi n'ombe pfumbamwe nomutumbi womunhu vano wanchitaura zvino vangaita gakava asi hazvina gakava nokuti ndaigara namasvikiro uye ndakazvivona uye ndikanozvihwa ndaenda ikoko ndo pakazobviswa n'ombe shanu na dzisati dzabviswa nanhasi nomutumbi womunhu unova ndiwo mbuya vedu vamhepo mwana wokwamusikavanhu Ngokuti kana tiita mutoro wedu, tiita madoro edu, hatisi kubudisa chikari chavo chava mhepo, kuti mvura ngainaye, hatidi kuti ive nemhepo, toda ive inenge yakadzikama. Tikaita saizvozvo, nemheni nemheni hakuna, nemhepo haiwandi. Saka vakati muchazodzokera kumusha. Ndakazogwarigwa nomwana wangu musikana unonzi Rashel, wakarwara. akarwara ndikaruza vakazotevera vakati handina kuti uzogara kuno chidzokera kumusha uchinoita zvawanga uchiona zvandandichikudzidzisa saka ndakazoti ndadzoka mambo mugabe muda vanhu vanova vamatubede ndangoti ndichisvika ndisina nguva vakati ndakava kuti mudhara wakauya ngaadzire kuno ndichibva ndaenda kuchikaro dzokumba kwavo zvikanzi mudhara nyaya ndakudaidzirai pano ndinoda kuti tichikomberana zvedhaka redu rokwamugabe tichiita chivanhu chedu kubva nhasi toda kuti tishande tose kuno zvomutoro nanhasi ndoshanda nawo kuno zvomutoro ndo pandakazoti pava paye ndikakumbira mambo ndandichifungira kuti ndimbovakavo nzanga ndichitaridza e, zvokwandaka ndiri nezvandakadzidza mambo vamugabe vakati chiromboye gono mauya zvakanaka neni ndozve ndotodavo senyimo ndibva ndatanga kutaridzwa musha uno kutaridzwa dzvimbo ndibva ndatanga kutovaka hapana chi, chivakwa chendoita pano mambo vakasasvika pano kuzochivona mafestival etoita pano mambo vanosvika pano 13 navo vamugabe havana nhongwa dziya dzimwe dzinotaurwa navamwe kuti ndiuyeko ndinoda mafuta emota kuti ndiuyeko ndoda rusumudzo aiwa nokuti zviri mavari saka zvizhinji zvangu patsvakurudzo dzinouya dzichiita vana chero mukandibvunza zvimwe zvokuma18 ndinongokudavirai nokuti ndinohwa senzi asi nzwi harivuyi samanzwiro omunoita itotauranawo dzinouya sefungwa asi zviri izvo vose vanotora madhigiri avo vachiita tsvakurudzo pano edoctoring pano hapana munhu unobvarura bepa vanotopasa vachitoinda mberi nyaya dzatinombonzwa ah, mumastreet street umo zvichinzi a ah, kukaranga village kune zvinotyisa zvinoera zvisinga zvakaoma ya ichokwadi chemenge muchinzwa ndosaka tati muchisvika muno tangai kubata ivhu ramambo mugabe muise mumuromo menyu kuti mugorega kuona zviera tikaenda pamutiyo dzimwe nguri kana zvakakwidza pageravo hatidi zvedu kungoita setinoda kungoidza ngoma dzinorira vanhu vachiimba munonzwa mofanirwa kunzwa maungira apa hamunzwi maungirano tichisvika pano takabika doro rokuti tauya kuzokutandadzai vakuru chemberedzai mhururu e, madhara muchiridza magandira chatava kunzwa iko no magandira anotorira vanoimba musinga vahwi pataa tiri pamusoro pavahosa apo dzimwe nguri kana tikadaidza vembira vachingoridza zvavo mbira vari pavahosi ipapo zvishoma zviri pasi pasi munogona kuhwa mbira dzichirira mugotevera mbira idzodzo munondosvika kuruvuri uku kunhare rizasi ukwanzvagwashe uku mozopedzisira mawakudziwa dzichirira munhare asi zvinhu zvetisati tatenderwa kana kuti mambo zvavasati vatenderwa nenzinza ravo kuti vafambe vachitaridza nzvimbo idzodzo dzinoira not nzvimbo idzodzo idzo pamwe ndopatosara simba redu tingada hedu kuti zvionekwe nemaresearch asi hunge mambo vatendegwa nenzinza kuti hai indai motaridza vana kana vasati vatendegwa haiwa vanhu havazvioni ukaramba wakatsigira chivanhu hapana chinotokunetsa nokuti ukasatsigira chivanhu kunyanya kuvana vechisikana havazozivi kuti kana ndonowanikwa tsika dziripo ndedzipi noti kuchikristu tingataura here kuti mwana ungatogwa navatete achidzidzisiwa tsika dzapabonde hakuna izvozvo muchikristu asi kuchivanhu zviriko kuvakomana ungagara here padare achidzidzisiwa kuti iwe kana woda kuwana unotora zimutsiga ziguru zimutsiga ziguru iroro rokuti kana achifamba naro unoonekwa kuti ndizvo onoriwisira padare vobvunza muzukuru wavo rufu gokuda kuti nhaiva rufu gokuda ko wamboya nezimutanda iri ndiani oti handisekuru eh, remson mushipe onzi ah, chii chiri kuda kuitika iye rufu gokuda kuti handiona sokuti sekuru vanenge voda kuwana itsika idzodzo saka kana tichitiza tsika dzedu zvese izvo hatigoni kuzviziva uye hatigoni kuzviziva kuti kureva kuti ndoda kuwana unoreva nei kureva kuti ndoda kuwanikwa unoreva nei saka tinozvidzidzira kuchivanhu tinoti vana vomuno muzimbabwe